Әссәләму алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүху хөрмәтле дин кардәшләрем. Сезне татар азаны бәйгесе сәламлей. Бүгенге дәрестә без татар азаны башка азаннардан нәрсәсе белән аерыла һәм аны ничек иттереп дөрес әйтергә һәм тавышның матур төс чыгарылышы турында әйтеп китәрбез. Иң беренче чиратта, нәрсә соң ул татар азаны дигән сорауга җавап биреп китәргә кирәктер, минемчә. Ул башка азаннардан нәрсәсе белән аерылып тора? Аллаһның рәхмәте белән, җиде төп-төз булган кебек, тавышны да җиде төрле төп тонга бүлеп була. Татар мәкамендә әлеге җиде тонның бары тик бишесе генә кулланылса, көнчыгыш мәкамендә җиде тон гына түгел, хәтта ике тон арасында булган ярым тоннар да кулланыла. Моңа мисал итеп без хәзер татар һәм гарәп мәкаменә корылган ике азанның бер өлешен тыңлап үтәрбез.

Язмада күренгәнчә, татар азаны татар халык җырларына охшаш. Димәк, татар азанында миллилек тә бар. Әмма азан тагын да матуррак, моңлырак чыксын дип, аны җырга охшатып, тагы да күбрәк мелизмнар өстәү дөрес түгел. Анда хәр әйбер чамасын белеп кенә кулланырырга тиеш. Азан әйтү ул бик зур җаваплылык та сорый. Моның өчен мөәзиннең тәҗвидне белүе белән беррәттән, аның тавышы да матур, моңлы һәм көчле яңгырарга тиеш. Чөнки азан әйтү ул үзенә күрә бер акапельно катлаулы әсәр башкаруга тиң. Беренче азанның әйтелү вакыйгасын да искә төшереп китик. Азанның сүзләре һәм ничек әйтелеше ике сәхабәнең төшенә бер үк төнне керә. Логик рәвештә азанны икесенең берсе әйтергә тиеш булса да, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлам беренче азанны Биләлдән әйттерә, чөнки аның тавышы матур һәм көчле була. Шуңа да муәзин үз тавышы өстендә эшләргә, аны үстерергә тиеш. Моның өчен безгә төрле күнегүләр ярдәм итәр. Шулай итеп, без беренче сулыш күнегүләренә күчәбез. Иң беренче чиратта кулларыбызны билгә куябыз һәм авыз белән һава алабыз. Шул халәттә авызны ябып, һаваны әкрен генә борыннан чыгарабыз һәм шул ук вакытта безнең эчкә алган һавабызны шул положениедә тотабыз. Ягъни, күз алдына китерергә мөмкин без, э, безнең алдыбызда шәм янып тора. Менә шул шәмне сүндермәс өчен без э, һаваны әкренләп кенә сарф итәргә тиеш. Әлеге күнегүне 10 мәртәбә кабатларга мөмкин. Әлеге күнегү ярдәмендә без тавышыбызны сулыш ярдәмендә чыгарга ярдәм итәбез. Спортсменнар үзләренең чыгышлары алдыннан җылынма күнегүләр ясаган шикелле, муәзингә дәген үзенең тавышын җылытырга кирәк. Моның өчен безгә ябык тавыш күнегүләре ярдәм итә. Иң беренче чиратта янәдән кулларыбызны билгә куябыз, шулай ук һава алабыз авыз белән. Хәм инде

Адәм баласының иң матур тавышы күкрәк резонаторлары белән бергә борын резонаторларын кушкан чакта тавыш яруларында барлыкка килә. Азанны әйтә башлаган мәлдә иң беренче бөтен һаваны да чыгарып бетергә түгел, ә әкренләп кенә чыгарырга кирәк. Шул вакытта безнең азаныбызның башы, кульминациясе һәм ахыры булачак. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлеге дәрес һәм күнегүләр сезгә файда китерер дип һәм үзегезнең азаныгызны тагын да матуррак яңгырарга ярдәм итәр дип ышанып калам. Татар азаны яңгырарга тиеш. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.